Ha khensa ku va mi pfulele channel ya Matimba Emanuel Maluleke YouTube channel kombela mi subscribe ku channel yi kota ku kula ku fana na ti-channel letin'wana ku na xivutiso xi nga ta munhu un'wana a fika a ni vutisa loko mi vutisa swivutiso le ka inbox or ka comment ni nge vuli mavito ya vanhu hikuva yini is a secret i swihundla. I fike a ni vutisa xivutiso a ku, xana Vakreste or vapfumeri or ti-bishop or vafundhisi or varhangeri va tikereke to karhi, loko munhu a lovile hi rifu ra xitshuketana emitini ya vona, va tirhelela mufi na? Loko ni ku va tirhelela mufi ni vula hi ndlela leyi, Va famba swingomatanda va ya va ya lava xingomatanda na kumbe va lava n'anga yo karhi or va lava munhu wo karhi a vuya a ta a ta tirhelela mufi na ku va a tirhelela mufi hi ndlela leyi hi ku mufi i lo pfuka nampundzu a ti loverile i rifu ra xitshuketana leswiya vanhu va ka hina. Van'wani va swi endla i swiphiri swa muti i swihundla swa swa miti swo fana na mina mi kuma ku xikombiso ni bishop ni khome thirty or fifty wa ti-branch la South Africa ivi ni pfuka ni lovile Nsati wa mina i ta vikela va ka hina a ku a n'wana wa n'wina i lovile le ndlwini. Va ka hina va ta teka xiboho va ku loyi a nge fambisi swona leswi, ivi va huma va ya kwalomu va yaka kona. Ivi va kuma munhu a ta a ta ni tirhelela. loko a ni tirhelela i endla swilo leswi yena a swi tivaka ku swi endlisa ku yini. A nga ta kwala ndlwini hi wavuntlhanu, kumbe va ya le ka undertaker va ya va ya ni endla swilo leswi va ni endlaka swona. Na munhu yaloye va nga ta va n'wi kumile. Ku yini? Ku leswi loyi a nga fambisa swona hi lava ku tiva ku i fambise hi yini. kumbe le ntirhweni va n'wi jelezela, kumbe i na business-e va n'wi jelezela, kumbe le kerekeni xitulu lexi a nga na xona xa vu-bishop-o va n'wi jelezela. Un'wana i lava ku nghena ka xitulu lexi xa vu-bishop-o or i lava ku nghena ka position ya yena ya le ntirhweni or va lava ku ta n'wi susa business-e ra yena ri fa. Leswiya va nge vi keli va kereke. va ta pfala nomu va ku hwi va swi endla va lo hwi na vona ti-bishop teti mi va vonaku hayi ku ni poyila vafundhisi or ni poyila ti-bishop loko ku ve ku love n'wana wa yena i love hi xitshuketani laya vatswari va bishop or vokokwana wa bishop va ta n'wi byela ku heyi. swa bibele a swi yimi nyana veka bibele le sayitini swa vukhongeri a swi yimi nyana hi lava ku tiva ku n'wana loyi i dlaye hi yini phela na vona vanhu lavaya ti-bishop ku na vanhu lava va rhangelaka loko va fika a makaya a mitini ya vona i bishop i pastor loko a nghena hi gede ya kereke or nyangwa ya kereke mara loko a nghena hi nyangwa wa muti wa yena or a nyangweni. so enyangweni wa muti wa yena or egedeni ya muti wa yena or a ka vatswari va yena hi vona va n'wi lawulaka hi vona va n'wi control-aka se va ta n'wi byela sweswo ku loyi hi fanele hi tirhelela va huma va ya lava mungoma mufi a tirheleriwa mi to vona hi loko mi kuma ku loko ku ri yini le kerekeni a ku lweriwa xitori mi to vona kha ku mbumburhekiwa kerekeni. loko ri ke ni hi le ntirhweni munhu la nga n'wi endle sweswo na yena swi va tano loko ku ri hi lava business va n'wi pfalela ma business ma business ya vona yo to e va vheta va swi vona ku hayi va dlaye n'wana wa hina or va dlaye xitukulwana a va n'wi dlayela swilo swa vona ku va ta kota ku endla ku vona va ta sala va fuma vona va ta sala va rhangela ma business ya vona ma kota ku kula se leswiya n'wana mhani n'wina mi nga ni vutisa xivutiso sweswo a va swi endla vo to ka mi nga mi byeli. na swi tiva ku n'wana ta nghena a kaneta la munhu a nge fiki a mi byela ku ha phela le ka hina munhu luya a nga lova hi hi ya tirhelela i swihundla swa miti va ya va ya tirhelela na masirha va ya va ya va ya tirhelela na ku leti va ya na ku hinkwako la va fane va va ya tirhelela kona va lava munhu or vanhu va ta va ta tirhelela mufi xivangelonkulu i yini mufi i love hi nga swi hleketaka i lo pfuka nampundzu a ti loverile na khensa dankie.